Un peth ydy'r golygfeydd hyfryd, peth arall ydy cynnal a chadw'r llwybr sy'n mynd â'r cerddwyr o gwmpas Ynys Môn. Ac mae'r cyfrifoldeb am hynny ar ysgwyddau pobl fel Sioned Jones a Dylan Owen. Ac mae'n hwtha, fel pawb arall, yn heiddi munud neu ddau i werthfawrogi hyfrydwch pob rhyw frodyr. Sti be, Sioned, ar fora mor braf a heddiw, wel, Mae llwybr arfordir Môn yn hyrwyddo ei hun, yn dydi? Yndi'n wir, mae'n man arbennig yma heddiw. Ar fore fel hyn, mae'n neud y swydd drosto ni, mewn ffordd. A fan hyn rwan ta, Traeth Coch, un o'r llefydd siŵr o fod mwya poblogaidd ar yr arfordir i gyd. Yndi'n wir, yndi. Mae'n mae'n fae enfawr a mae'n mae'n draeth arbennig o'n mestyn holl ffordd o Llanddona reit rownd y bae at um, Traeth Coch ma, a wedyn fyny'r fyny'r arfordir i Benllech y Moelfre. A mae'r um, ochr dwyreiniol yr ynys mae'n un o'r Llecynnau mwya poblogaidd sgynnon ni. Be di hanas y llwybr rwan ta? Sut ma, sut ma'r cyfan wedi cychwyn ag o lle cychwynnodd o? Ma na ryw fath o lwybr arfordir di bod ers blynyddodd o maith, y saithdegau, wythdegau. Yn um, diwedd y nawdegau ddaru Menter Môn gymryd ymlaen fel prosiect a wedyn o hynny mae wedi cael y hwb mwya, deud y gwir. O 2007 ymlaen mae wedi cael dipyn o um, gefnogaeth gan Llywodraeth Cymru a arian Ewr Ewropeaidd i wella'r llwybr, i'w ddatblygu, fel rhan o Llwybr Gymru Gyfan. Dyma sy'n wych, mae'n siŵr, bod 'na gymaint o amrywiaeth. 'Di 'di'r traeth mo'n canllath, ond mi ydan ni'n llythrennol yn y goedwig. Yndi, wel ma'r llwybyr arfordirol yn gylchdaith o tua 135 milltir. Dwi me'wl na dyna sy'n braf am hwn, mewn ardal gymharol fyr, ma'n andros o lot o amrywiaeth. Hmm. 'Dych chi'n ca'l coedwigoedd yy traetha' mawr, rhyw fae bach, pentre bysgota, 'dach chi'm yn andros o amrywiaeth a ma'n rwbath ma'r cerddwyr yn dod nôl aton ni'n deud bo' nw'n wir yn mwynhau am yr am y llwybyr. We've been on lots of walks but this Anglesey Coastal Pass is particularly beautiful. It seems to cater for the walker ideally. It's easy to walk and no hills and just lovely scenery. It's just marvellous. I've enjoyed it very much so far, plenty of variety, uh, though I did get lost on one of the headlands there because there's a change, I think, a landslide, but the path here, I was very impressed. It's all made up beautifully and I'm really, really enjoying it. Recommend it to anyone. Angus is beautiful. Mae'n ddiddorol dylan dos am ond rhyw dair milltir rhwng traeth goch yn fan hyn, ond mae yna ddwy agwedd go wahanol o'n o waith Canol a chadw'n y ddau le 'ma. Oes, ma' 'na ma' 'na wahaniaeth mowr yym yn Traeth Coch odden ni'n gneud gwaith ar hen lwybr, ail wneud hen lwybr o'dd 'di fynd yn fwdwd ac yn wlyb. 'Dyn ma' 'na gyntractor yna 'di bod yn rheid gwaith draenij a cerrig a reid edging i lawr i gadw pobol ar y llwybr. A wedyn yma yn benllach fel gwelwch chi ma' 'na tir lith- gaethon ni dir lithriad wedyn ma'r hogia 'di bod yma'n gneud gwaith i ail wneud y llwybr a'i godi fo'n ôl yn i neud o'n gerddadwy i bobol. 'Dyn ma'r gwaith 'di reit dda wedyn dwi gobeithio fydd bob dim yn iawn. A pan ma'r gwaith 'di orffan mae'n bleser. Yndi mae'n bleser yndi o bleser gwbo bo' pobol yn gwerthfawrogi'r gwaith 'dan ni'n neud yndi? Ma' 'na ddywediad clwyd am beintio pont Borth sy'n gorffan un pen ail gychwyn. Rwbeth digon tebyg efo'r llwybyr ma' debyg efo'r gwaith 'ma. Yndi ma'n debyg iawn yndi yndi. Nath yy ni 'di gneud hwn fi isio symud ymlaen lasa ni ddod yn ôl wedyn. Ag ar hyd y llwybyr ar hyd yr arfordir i gyd. Be' sy angan neu' fan 'yn heddiw ŵan ta? Wel, 'dan ni 'di clip- clipio'r yy y rhwyd plastic 'ma i'r yy i'r ymyl 'ma ŵan. Gobeithio neith yr yy y ŵydd gwyllt dyfu trwadd, 'run fath ar y gwilod yn fan 'na. A neith o ddal bob dim yn ei le i ni ga'l agor y llwybyr eto. A diwrnod gynta yn dy swydd newydd heddiw, Iwan. Ia. Su' mae'n mynd? O dim ry ddrwg, helpu clwydd heddiw 'ma. Ia? Ia. Sud ydi hwn ta? O digon hawdd i weithio efo. A chau a chau ti'n chau ti'n lle gwell i weithio na chet? Digon braf a golygfeydd digon braf. Mae'n hyfryd 'ma yndi? Yndi. Wel daliwch ati ogia. Iawn, mi nawn ni. Mae o'n glan pob lwybr 'de? Yndi mae o yndi. Yndi. Gan y filltirodd 'ma. I fi sy 'di ca'l 'y magu yn Sir Fôn ma' ca'l gweithio yn ar y llwybyr arfordirol rownd yr ynys yn yn gyfle arbennig. Ma' wir yn drysor a ma' 'na rhwbath i bawb. A pwy a ŵyr ma' 'na rwbath newydd i ddarganfod rownd bob gornel.